Lo a lung ning ka la ba hoi le vialte rak kai tuah u ka live lo nak sau i a thawngpang zong tam tuk. Hello, hello, hello, alung, alung, alung cu su ba re. Alung ning ka la ba, alung ku. Laikhal media kan i pen le piro cu sulei bare. Along good morning. Along good evening. Ah, bia kan i ruah hna lai. Thawngpang rui, new rui pio mino. Zap i ten. na law nan dam cio hna maw? Laikhal ka rak chuak ṭhan. I tuzan hi cu thawngpang nak nuai tampi chim khawh ka rak i zuam lai i pakhatnak ah zei paoh siseh, atu hi Falam lei siseh, Mindat lei siseh kahdohnak a hrang ngaingai sang ngaingai cun MDF mara le sin AF kong zong ah a buaimi thil tampi um. Zeipaoh siseh law zapi kan kut cungah telephone te um ko ca khan information tha tampi kan theih ciomi khi si ko ee. Cu chungah ah tampi tial cio, chim cio, thlah cio a si. Cu chungah cun kei min ka hmuh khawh tawk le biasiher le naknawi pawl tonpal ka vun chim lai. A hlei in thil tampi timtuah khawhmi ka nei lo nak khan ka sihermi le thil dangdang aa cawh nawk ṭhiamṭhiam lai. I hlan lio bantukin biatak tein research in chim le rel kha live in a si caah caan tampi pek a hau i Ka pe kho lo. Sihmanhsehlaw nu kha cu tampi chim khawhmi um ko pinah ca zong khan ka rak ṭial peng ko lai. Amah belte cu biatak deuh i aa tongtat chet kin te lai mu. Research tuah tuan bia chim ding ah khan cun caan zong kha vun lak deuh ka hau cun. A hlei in aa Kan ram dothlennak he pehtlai siseh Kawlram chung history kan ti lai mu history history tamain pawl ka si khawh tawk uh, ka chimmi chung zong ah uh, a ngai tawn mi la duh mi nih cun duh ngai na zapi nih kha bentuk kha mino le tu chan zapi nih khan kan thei huam mi si lem lo cucaah cun uh, Facebook ah hin kum hnih ruang ka active cang nain minung kan tlawm ngaingai. Hi khi tikah khin caan tampi cu a phu lo ti zong khin keimah zong khi caan khi tampi ka pek khawh lonak a ruang zong kha va si. Zeipaoh va si sehlaw kha bantuk taktak a huam a thei duh taktakmi nih khan cun tuchan cu information chan si ko caah khan kawl cio khawh a si. Tuzan ah Thlantlang sorry Mindat lei siseh Falam lei siseh kahdohnak a sang ngaingai pinah atu khi MDF Mara le CNF kongah a buai ngai cun Chinlung khua zu lawngte zu taman i cang dih ti phun te hna in video kha rak kaimi um. Tulio hi a buai ngaingaimi khi si. Hi cu chungah cun ka phak khawh tawk tlawmpal tete khan ka vun chim lai i pakhat hna kha ka hin. Okay, uh, zan hi live a thlahmi in tampi mu minung pahra hrawk cu vun si kho si law. Uh, atu hi ka Facebook ah khin cun minung pahra kan tling rih lo cun. Uh, YouTube la dangdang ah cun ka thlah chih na khan i keimah ka profile chungah khin minung pahra hrawk tal vun si si law. Mi ngahpa zong si ko zeipoh siseh law kan si khawh tawk kha kan chim lai. Aa ngaimi hna le u an theih duhmi hawi le ca siseh si khawh tawk chim khawh kan i zuam lai i kan ram kong he pehtlai hin caan tampi cu kan buai cio nan buai cio lai keimah zong ka buai zei ruangah ti cun fek te kan kal lai ti zong ah hin uh, CNAF zong kha an zangdernak kha um ve khatalei fak tuk kal zong ah khatalei kha uh, Thlanglamh le zeirel lo khi a lo i Laimi le Laimi ṭhiamṭhiam kan si tikah mu. Cucacun a cangmi thil tu khan kan chim hna lai i a har ngai Chinmi tuanbia hi. Hi naite ah Pahrang an tling hrim lo. Nai tiah Indianapolis zong ah Dr. Sasa phan nain ah hawile vialte nan ca kan tuanpiak hna hama ka ti na te khan tampi aw-an ka tuak tikah ah Seun-sa lomi kha an um pah. Cu ruangah khan ah hihi cu zapi request si lem lo ka hei ti i mah ruang khan caan kha ka tenh lo i Atulio hi kan Chinram dothlennak hi zeimaw khi zei kan ti lai kan uai ei kan lung a tho lo kan ṭet cuah lo kan lansan lo i kan ngingoih hi cun kanmah le kanmah buainak khi a tam tuk tikah khin ralhrang le federal lei ah khan kan lung zong a um ti lo. Okay, pahra in tling i ka vun ah biatak deuh ka vun thawk lai. Sicun pakhatnak maw? Pakhatnak atu i ka vun theihmi ah khan New Aside Phakha ah vei nih an hruaitu pakhat a si vemi eh, Salai Hram Lian nih khan ah, Hakha CDF nih kan rianṭuannak chungah minung sawm ah, sawm nga le pathum kan thah cang hna ai ti pawl kha a chim i kha vialte rian ṭuannak chung a mu i kha kha si de poi nan in duh lo so ngam bawi ṭhan hoi ngama i a ṭha ngai thil ṭha ngai si an rian ṭuannak a mu i anmah lei nih an chimmi si ko ca khan an chimmi chung khan ka vun chim a cheu cu anmah group chung in new pawl kha chim in siang lo mu sihmanh solo zapi zong nih an chim ca zong an ṭial ko mi si ca khan a thil ṭha ngai ngai si i Hakha CDF mah zawn tihin thangṭhat awk an um ve. An rianṭuannak kha zeipaoh siseh a CDF an si zongah khan a tampi a hma kal ko i an nehnang a lang ko ti kha hmuh khawh a si, thil ṭha a si. Zeipaoh siseh law ralhrang kan dohnak hi kan hmai kan i thlak rih a hau ko. Kanmah le kanmah karlak buainak tu kha dawnkhantu a canter loin sawmnga le pathum meithal an lakmi te pawl zong kha sawmnga le pahnih cun a tlaih in tlaihmi hna zong kha a chim i zeidah chim ka duh ti cun thlali chung i sawmnga le pathum cu tam ngaingai hi cucaah cun an rianṭuan ning cu a rak tampi kan theih khawh lomi maw thillen ngan an tuah ko timi te kha pakhat te vun thangthat pah in vun chim ka duh. I cun, oh sorry an tlaih timi kha sorry an tlaih timi si loin an thahmi hna sawmnga le pathum maw tlali chungah cun meithal an lakmi tubur kha chimmi kha mah zawn te khan zeidah chim ka duh ti cun Hakha CDF hi kan theih loin an cawlcak kho ngai ko timi te kha vun thanh pah cun Naite ah ca zong a ka kuami an um i aa lailenpi ah khuate ah mu Pite khua ah CNA pawl an ih lio ah zan ah MDF nih an luh hnawh hna i an kah hna ti si. Cucu T&E kha pakhat ka an tlaih ee ti si. A buai ngai. Mi video zongah kai i nan thai i MDF mara cheukhat. Mi hi MDF mara CNA Chinland Council a dohmi hi AA he biatak te i a pupawngmi si duh an si. I kan Chinram dothlennak hi ah zei nih dah kan tha a kan dorter bik ti ahcun atu bantuk MDF mara cheukhat le CB pawl hin si ko. Maw cucu a hlei zei dah si rih ti cun mah miphun hawi cungah zumh ngamnak le dawtnak ngei lo miphun dang aa bochanmi hna AA bochan in a kalmi hna kan si. Atu a buai ngai fak deuh vun chim ahcun uh, pakhat le pakhat uh, mah Chinmi le Chinmi idoh kha a lawh tikah khan maw hi kong he pehtlai in a thei deuhmi update tuah duhmi cu comment ah khan rak tial te u law cu lio ah pei nan si kha kha lio pei nan si kha si dep pei mati khan nan i thah kha ti pawl kha tu hi biachalnak comment cungah a tampi hlan lio ah CNAF nih MDF lei i sakhan an hrawhnak kong tuna kha video a kai i kan poi ngaingai tu hi hi vialte a tia khan a hram thok a hliah kha tlawmpal te zoh ku duh mi si hi vialte zeidah a thok ti cun mah mi phun le mah khua le ram ca dothlennak tuah lo in Mah pumpak mah pengtlang ṭhanchonak ca dothlennak an tuahmi nih hin a poitermi a si. Cu ruangah cun miphun dawtnak le ram dawtnak in rian an ṭuan lo ruangah AA miphun te hna kha aa sawmmi hna an si ruang hin a poimi cu a si. I bia fakpi chim ka duh ti lo. A ruang cu Kan chimmi nih khin tampi kha bantuk hruainak phu kha a va dohkalh kho lo i a va stopter kho lo i theihter kan duhmi tu cu hihi pawl i a hrih hram. Zeidah a hrih hram si ticun MDF Mara pawl hi Chinpi Chinland a dawmi si loin anmah pengtlang miphun le Hrihhruai te zoh lawngin mah kar ka lak ca in dothlennak a tuahmi a si. Cun CB pawl zong mah ṭhiamṭhiam. Cu ruangah cun AA an i ruah i atu Falam kahdohnak zong kha an vun chim thluahmah i atu ahcun ralhrang he na kap te khattelei ah maw Falam kan unau le a ṭha nain a taktak ticun hi vialte hi Kanmah karkalak huih pengtlang in kan kal caah a si. CNAF a um ciam i kan zapi MDF Mara he CB he CDF he kan i fonh dih ahcun zeihmanh ke hna hnok mi si lo. Kanmah karkalak huih le bawi ṭuan duhnak le hmunhma le neia le ṭhitden kan duhnak in a biapi in aa thawk mi si. Mah lakah cun a cheu nih zeiti hoi tiah aanmi an lak cang ee an ti hoi. Tuzaan ka chimmi aa cawh dih ṭhan lai, zeicah ticun new hi a caan ahcun chim zong a thling a za cang. Zapi nih information kan neih tuk i a cheu cu CDF tehna CNA tehna ah a hmun bak ummi le a leng minung kha fawmkhat tehna an i ṭhehpiak i video zeizong vialte kha um dih tikah information kha thuh khawh si lo cun aa YouTube, Facebook le voi ah khan zoh khawh dih si tikah khan a caancaan ah cun new chim hi ki tling a za new ṭial zong khi sihmanhsehlaw a ṭhami si ko. theihmi cio kha chimrel cio ding sihmanhsehlaw wrong information a si lo kha kan i ralrin cio hau keimah zong nih ca ka thlah ah cafang fon ka palhmi zong a ka dawmi nih cun messenger nan ka kuat ka lawm pat lo kha mipi caah a dikmi information chuahpi khawh kha biapi cun kan theih dingmi cu laimi chinmi kan si chinram chin miphun laimi kan dawt a si cun pakhat ah hin kal i zuam ko hna sih cucu Kanmah pumpak in aa zei pipa kan tuah khawh lo zongah Chin miphun kan si i miphun pakhat ah CNAF ah Chin Lengkawng silah a nganmi phu ah zapi duhmi sinah zapi nih a timi a i hrawm khawh kha kan i zuam ding si. Form aa tlaihmi paoh nih new kan ṭial tik zongah A hlei sin i thangchiatnak hei ti bantuk te hna phun deuh hei tial hei ti bantuk phun i i ṭhawnnak phun deuh te hna ṭial kha a hau lo. A biapimi cu an pal cu an palnak zawn te kha ma kaa zawnah khan ma ti cun a si i hi kaa zawn te hi cu a dik lo timi kha a chim khawh cio khah. a vun i tin nasa an tei lai lo falam cu aw ma cha chon atu i falam in i kap mi zong khi kan unau CB CNDF pawl zong an ruahnak tha se Chin miphun huapin lungthin ngei na selaw zapi zuan hnu ahcun falam no foi ti lak ding si ko Cucacun mah carei le mah kar ka lak huih rianṭuannak hi a ṭha lo ngaingaimi si. Kan ton cuahmah lai, kan theih cuahmah lai. Nothan kap hmanh nih Falam an tei ding a ruat lo aw. Asicuh maca khan a biapimi a hliah cu zei ti si? Mah kar ka lak huih, mah pengtlang

Ruah ahcun lungdong ngai khi si. Cucacun tuzan caan ah chim ka duhmi cu Chinmi hi voi ah biatak tein lungthin pical ngei hna usih. Keimah zong CNAF Chin Lengkhawng sila tampi dir in bia ka chim. I hi bantuk hi ka ruah tikah a caan ahcun a ṭha lomi a lonak a herh Laimi caah cun. Kannih Laimi cu chim kho le vei paoh kha zuanhnawh kan hmang i a taktak ti cun atu i dokhar te, yawmang te, kawlmi phunkip le kakip le kaw hlawhli wadah an phetmi vialte khi miphun dang le kawlmi phun neknak men a si. A taktak kan thih kan lohnak kan chiat kan ṭhatnak ahcun Laimi ṭhiamṭhiam aa zuan hnawh dingmi le aa dirh-awnh dingmi cu kan si ko. Mi nihchuahnak hi a si taktak tiahcun kan innchungkhar kar kong, kan nupi kan pasal kong, kan ihnak khaan kong tehna mi sin i va chim len khi a herhnak pakhat men le a ṭhathnemnak um lo hmailei ca zong atu ca zong ah naite zong kawl pungpung chim kho ngaimi anu nu cun dak ṭha sa sa te na men bu chu ong san rak kiar mi si ti tiang na chim mi nu nu cun yakhain po mun ṭong yakhain le amere CNAF chiatnak lawng tein chim a dangdang zong nih an chim khawhmi vialte khi aho nih dah an chimh hna ti cun CB pawl le Yomang te pawl Dokhau te pawl anmah nih khin dawkaw Chinmi dothlennak chung i piahtana vialte khi mi khi va chim dih hna cu cu zei ha dah law ti cun nupi le vahnak kip i va le chiatnak kong a chimmi hi ni lo cu nupi hut cu an vahnak kip ah an va le an thangchiat hna lai Cucu a hmaanmi si. Va ngianau nupi hrut nih cun a vahnak kip ah a va santleh lonak chim lai. Kha bantuk khan Chin ram hi dothlennak i a fimpa bawi a degree a ṭek vei a ba ai nge timi pawl kha online kip le vei kip ah CNAF thangchiatnak an chim ruangah Mi tampi zong nih cutin pei si kha maticun pei Paleo-ah cu an zuar i CNF nih maticun pei an tuah, an hlen hna, an thah hna timi kha kha vialte kaa kip lo nih form aa tlaihmi Kawl minung paoh nih an chim khawhnak khi kanmah chung lila kha kan si. Cuticun Chinmi hi kan lungfim a za cang lo. Atu tiang hmanh ah kan i funtom lo ahcun Chin pia tu hna cu Chinmi nih kan phi sin a hau. Kan khua pia tu hna cu kan khua ah a dih a hau, a dongh a hau, kan khua kan phi sin a hau. Cuticun pia tu hna khi a hmunhma zong um, a caan zong um, a zawn zong um A hmunhma lo le a caan lo le a zawn lo ah phisin khawh si lo. Cucaah cun dihter khawh dingmi phetut hna kha kan dihter lo. Kanmah min thanh hlan lo, kanmah phu kan ṭhawn hlan lo, kanmah phu min in kan tei hlan lo kan vapi tikah miphun dang kip zong nih an theih. Mucute cu pakhatnak i zapi ca message chiah ka duhmi si. A poi ngai cu tu hi MDF mara pawl le CNAF ah atu ka chimmi Pite khua i CNA an ih lio i an luh hnu hna an kah hna i inn ngeitu an i khawnmi te hna khi mah cun CNA pakhat an tlaih ti si. A poi ngai cu Laimi le Laimi tu hi kan ram dothlennak ca kan do ti kanmah le kanmah kan i do kan i kah ti hna ningzak zong khi a si taktak ti cun. Cuca cu GC ca in khua kan tuak hna hau. Maca khan kei cu CDF pawl zong ka chimmi si. GC ca khua kan ruah lo cun a caan te sau lai i Kan kal cawk te lai ma kan kal kho te lai ma? Kan ṭuan kan chuahmi khi miphun ca le kan ram luatnak a si ko ahcun zeidah kan ngeihmi new zong mi mi sin mi mi nih chimpiak kan sian lo. Ram le miphun dawtnak taktak rian kan ṭuan si ahcun position timi hmunhma dirhmun ne ah pawl kha i cuh caan a si rih lo. I macute cu sisala na ka kan kal hna lai maw? I tu hi Falam ah biatak tein kahdohnak kha a kai thluahmah. Nindat le kahdohnak fak thluahmah. Mah lakah cun MDF mara zong cu uh, hna an vun hnok ngai. Hi pawl kan chim deuh pawn YouTube tu hna uh, biatak te a kan huam i a kan volpam minum cu. An hru tuk ca si a taktak ti cun atu lio ah cun chinpi chinlen a luat masa hau cu di nua mara zong mara len der an du cun hi nan khawh tuk si lai mi le lai mi cu Sibi pawl zong CNDF pawl zong an i palh bak. An i palhnak cu ṭanṭi hmasa kan ram a luat dih hnu ah khuakhan lairel khawh ding a simi kha hmunhma le nehia le pengtlang le vei ṭhutden cuh kha an ṭih tuk ruangah AA te hna an i ruaih i atu ah i i zong nih cun bawm hna lai ma Falam kahnak cu mah tluk an vai ci ya bawm hna lo kan nu le NDF mara zong ceilak ya an tlik kun i ni bochan ah i kong kan kal rih hna lai mi zei ruang de e kong ka chim peng ti cun Kha bantuk ṭawlai hi amah tute le tute cawng lawng, amah kong lawng, amah ṭhanchonak pengtlang ca lawng rianṭuanmi pawl nih AA kan i bochan tuk ca chim ka duhmi a si. Anmi hawi nak an lak, an lak cang e tiah mi nih theih ngaimi pakhat zong nih a ṭialmi ka rel a hau si ka thei ti lo. E e cun thawng ka ruah anmi pi zong an lak cang ti rel ka theih a ṭialmi ka hmuh hau si ka thei lo chim lih bak si khate hna kha zeitin dikin si lai mi cu media aza bak kan timi te hna zong nih e e khet or ri ko an thawng an lak kho ve cun a tha sihmanhsehlaw ka ka kan uar mi nih khin kan ca zei hme cu me tum lo uar zong her lo Cun fawite zong an lak kho lo lo. Tuhi an mihui an ngiar cuahmah ko. Ṭha ko ah an lak khawh cun sihmanhsehlaw zeidah a ra ve rih lai? Ralhrang thazaang, aa thazaang. A biapimi cu kan seihun sa dingmi cu kan ram ah Zeitindah kan i funtom khawh lai, kan ṭhawn lai, zeitindah ral kan doh lai timi khi kei cu kaa hmaithlakmi si. Cun AA sawm hrawng Falam kahnak ah Falam kahnak ah an um ko. AA cu Falam kahnak ah cun an um ve ma? Khomin ah khan vun ṭial taw AA pawl cu Falam kahnak ah cun AA nih cun an bawm hna maw bawm hna lo maw? Update rak tuah cio u. A niu kha tampi nan theih ko ee. Cun minung i bochan bak lo ding. Asia, minung i bochan lo Pathian bochan a ṭha. A pahnihnak ah kanmah le kanmah kan i bochan ding si. Mah unau chungkhar hmenh mah thazaang mah unau mah cingla rualchan chungkhar miphun hmenh i bochan ti loin miphun dang bochan cu ṭihnung taktak mi si. Mah nupi pasal fale nau le unau cung min ah dawtnak tetsa ṭiah a ngei lo i mi va, mi nupi, mi innchungkhar khar, mi dang miphun sin i tetsa ṭiah he ka khat lai ti cu firkhut min ah firkhut tetak si. A si ko lomi si cu ioṭih um lo cu. Mah cun zeidah fiang ti cun Anmah ṭhutden ne ah hmunhma pengtlang le khuala ram le cuh duhnak lungthin kha a si ko. Cucacun a fiang tuk ko cu. Family ah kan fale nih a thaw ei na seh ti, ṭhahruk na seh ti cun kanmah nih a harmi tuar le inn i kan fale kha lunglawm tein pek kan sian. kan fale ca baat le retheih le ningzah kha kan i siang mucu cu dawtnak si ko cu ca cun ram a dawi rian ṭuan mi nih cun ram luatnak le ram damnak kha aa hmaithlak lai ṭhutden position le neya le hmunhma ku tu ṭa yat tu ṭa chong kha a kawl lai lo ca khan a tluang ding si ko atu i taktak ti cun a fiang ko cu Chin Lengkhawng Sing zong CNAF zong aa fonh duh lomi amah carei kalmi MDF Maralen te hna Sarnik phun CB te hna ikomh phun cu anmah duhnak le mithmai le ṭhanchonak le mi nih theihhngalhmi si i mi sinah minthan duh ma tangka duh ma ne a ṭhan khin ma kha a si ko. Cucu rawl eimi paoh nih cun an i fianmi a si ko. Zing Lian Thang ka lawm. fek fek ngun tin voi ah A fiangmi cu atu ka chimmi khi rawl eimi paoh nih theihmi a si. A simple tukmi si. Zeihmanh tampi biathuk ngai va la ke dak ṭha la khi vei nih cun a ti hei ti mar aa holh vei i minthang hna chim khi a herhnak um lo. A simple tuk. Ka nupi cung mina zumh awk a tlak ti lomi midang nupi cung i zumh awk tlak tu kei nun te hna cu a si kho lo cu. Cucacun kan dawtmi kan innchungkor kha kan fale caah cun harnak kan ton i cucu harnak le fahnak le thabatnak in thil ṭha nih hruk ah khan kan i lawm ko. Kanmah kha bawi ṭuan i vei kha kan fale caah kan i siang ve lo. Kha bantuk si cu ruangah cun a vui tamtuk fak tu ka chim cang hi mu. Vei biafakfak zong kha tampi kan rak chim cangmi tikah khan ram a daw taktakmi nih cun amah pengtlang huihnak men le kha bantuk ee aa sawmmi cu an si lai lo timi khi cu ruahmi pawl nih theihmi si ko ee. Mi tampi ka chim ka nolh hau ti lo. Cucacun an i palhnak kha a lang dih cang ko. Atu ah Falam ah kahdohnak um AA nih zeitluk in na bawmh hna lai, kan zoh hna lai tiah tuin vun ti ning law Falam an kahmi cu na lungawi tiah khin an ti hoi lai. Mi bia kawl pawl nih cun sihmanhsehlaw a hram thawk pem cu thil cu a hram thawk ten pei A dik lo ṭha lo tiah kan ti cangmi si cu. Kan chung buainak vialte miphun dang sin kip ah phozar i CNF nih miti cun ralkap he an i pu pawng i an vei i tia lih le lih lawng tein an vahpi kawl minung kip le tai in ta vialte nih kan chungril vialte in kan theih dih i CNAF lih an puhmi vialte statement le ca le vei kha screenshot le vei sep an tuai copy in tuai i a hnuah zeimaw zeimaw cu te kha lila khan kah hei si ko ti ta an kan ti. Cu naite zong ah phungphung pa nih Bia chim i miti khan um la, Yakhain pual ṭhawn le cang te miti khan um la ka ti. Kha bantuk ca bak in an rak ka kuat colh. Zeiruangah ti cun, ka kha kanmah Chinmi lila nih khan CNAF le Chinland Council kan thangchiatnak le lih kan puhnak vialte kha copy in rak i tuah dih i, ya, na lih in na chim, Laimi na, na kan thangchiat kan ti hna tikah ha, nan hmu lo man kan ti cu. Kanmah tuknak lila dakaw, kanmah nih fungfek kan pek hna cu. A poi taktak cu. Piah khawh dih nan si. Comment kan tuahmi te hna khi maw. Cucah cun a hramthok te khan vui tampi kan chim. Cun atu hin AA nih an mil zong an la rih lo. Ka makhalei khi cu ka va si sal a maw bia ka chim pawhin AA aa ṭialnak hi a hlei in Laimi nih a herh lo tuk in kan i bochanmi hna an va si ṭung i an ken deuh lai ding zong khi a va fiang tuk fawn ṭungmi khi a hlan kan ti ka hmuh tikah hin ka celh lo. Bia ka chim paoh in i e tel lo kim lo ramkhel he pehtlai in. Zeiruangah Laimi nih ningcang tein fuhpanh hna sal aa rel. Paletwa zeidah cang, zeitindah a um ning si, zeitindah uknak an ran, anmah data khaan he zong a um bak mi kan si. A hal zong ka hal nahcun Matupi lei zong Tampi ka pet len ah kan i cuannak an sining hi ka phak lo zong ah tampi ka theih cun ca zong ah tam tuk rel a luan cia kum hnih tum ah fiang tein kha ka lei kong zong kha research ka rak tuah cangmi si. Zeidah ka chim duh? Kha vialte tu lang thluahmah lai. Kaa ruah lo pintu hi phundang ah ka kal ṭhan cang ah luto hngal lo i a nung sawhsawh mi kan tam tuk si. Cucacun zeipaoh siseh kan hna tung hna usihlaw MDF Mara zong hi zeidik an ruahnak si timi hi nai te ah le AA nih biatak te nawn in raltuk le vei munsum hna tikah an zam din ti le dih ni thup nok dih ti si hoi. Atu ah le CNF an ihnak ah an lu hnawh hna an kah hna ti si hoi. CNA zong pakhat an tlaih ti si. E, uh, new hi a um pa lamang ko. Zei paoh se kan hna tung hna si lo. I hi thil thalo ngai ngai si atu ning kan kal si cun Mah ahcun khattale ah khan kha Chinlung ah zunduar zu tama lawng te an si ti ti a rak buaimi khan tampi hoi. Zeitin he kan si kanmah in chungkhar khar kong hi mi sin a vahpi hau lomi nih kan thangchiat ding hi an hmuh tuk. Kanmah tein mi sin a vah in thangchiat ding si lo. Ka khuaruahharmi cu ti, aw annih media hi cu Chinland Council le sin i ep Chinmi vialte huap in a dir ko rua kan timi hna lila bak nih khin Chinlung khua cu ee zu Sodom le Gomorrah aa cang i keimah pumpak nih mi ka hlatter hna hei ti te hna online chimmi khin an thei ma. Ka dual le hna Laimi hi mi kong ceih ma kan huam tuk ma kei keimah zong hi mi kong ceih ka huam tuk ma. Ramkhel si ca a si ka huam bak lo. Nacun a dang biapehpar kan chimh hna la. Kan nu zong hi kuar baknak cu keimah nakin a zual. Biachim huam lo. Mi kong seh bak lo nu lo lo. Pa cheukhat cu amah nakin bia an duh deuh la. Zeitindik kan si hawi hi kan CNAF le Chinmi hruaitu tlamtlinlonak te hna hi kan hmu kho taktak. An tlamtlinnak le an vei hmanh chim cawk lo khi va um ve ko lai. Chinlung a zunzuarnak le zutam ah an si dihnak le veitein a ka vak ciammam i niu ah zeidah kei cu ka kalpi tawn zungzalmi cu kan innchungkhar kharchiatnak hi kanmah tein chim hau bak lo. A chimtu ding an tam tuk. Kanmah lila nih khin nu kan innchungkhar kar khi kan kee ṭhat lonak kan vahpi cu. Na ca cu nuk ti cu CB te, MDF Mara te, MDF Mara ka ti ti ka hin mu. Chinland Council le a ṭang lomi paoh AA lei CB le ṭangmi kha ka timi si. Anmah pawl nih kawlmi sin a dakaw Chinmi kan chungkhor khar sinak le kan ihnak khan kong an vahpi dih cu kha bantukin a hi cu media ngan zong si ko paza an si ko nuza an si ko kan timi hna lila nih Kan hruaitu pawl zundinnak kong le zutama sinak kong a herh lo. Zudin bu rian an ṭuan ahcun phundang va si cun khakhat te hna kha vahpi awk zong a tlakmi si lo. A taktak ti cun zu te hna hi a lang hlat khin fak tuk in kan ruahpiak hna, kan tuakpiak hna si. Zu hi ṭihnungmi zong si lo, a sualmi zong si lo. Zu tama zong nih nan nganzin tuan kho lo lo. Zu tama zong an si lai lo. Zu cun din ve ko la, khua kan zuk ve ko la. A taktak ti cun zu hi a niam bikmi si. Zu te, kuak te cu thlarau taktak i a um lomi minung sawsawh normal ca cun very simple si. Zeihmanh a thusan lo taktakmi khi si. Mah khi cheu cu kan hei buai khawh ve ning. Kan lungthin khi a niam tuk ma sang tuk bik. Pathian le kan kal si cun kal ko si. Cun Pathian le kalmi nih cun kha zong kan chim lai lo. Pathian le kalmi nih mi zudin kong tu hna cun ceih huam lai lo cu. Chinlung cu zu zuarnang khata zu kholupi Sodom le Gomorrah timi video te hna kha biatak te na khai. Ka lungchuak tukmi cu aw ka in chungkor khar i Ṭhatlonak chambaunak vialte pen mah nih vahpi vahpi hauh ṭung lo. A kan thangchiat ding a kan bawm cun khat ko ti hi kan thei hnga ti khi ka lungthin a chuakmi a si. Cucacun bia hi duh tuk a ṭha lo. Keimah zong hi tuhi biatak tein new ka ṭialmi khi zeihmanh si lo. Thawngtheihnak cami an si khi bantuk sawsawh zeimaw theihmi khi phei vei men khin cun. nan theihnak cia nan chim ve kan chim ve cun tam tuk teh vawlei cungah cun cucaah cun aa kei ka ruahmi cu mu tuzaan cu aa tinhmi ngangai zong cu aa ka va ngei lo ee ka ruahmi a biapimi cu kanmah chambaunak hi zeitik hmanh ah chim a herh lo. A chimtu ding in tam tuk, a hmutu in tam tuk. Cucaah cun Laimi cu kan ṭhawng, kan nge ko ti kanmah le kanmah i dir onh le i conglawmh le i thangṭhat le kan ṭhatnak i hmuhpiaktu ah khin kan ṭhawng deuh, kan i silung kho deuh. Sihmanhsehlaw zeiruang ah dah CB te AA leitang pawl cu kan soi hna cun an palhnak kong kha fiang te kan chim ve fawn hau. Sihmanhsehlaw a tluang komi thil zeihmanh piatana am tuk lomi a chung i zuan va din pahmi kong te hna khi cu va buaipi ding a kin ka ruat lo. Kan buaipi deuh dingmi tu cu ZRA la CNDF an i rem lonak kong la an i remnak kong te hna tu khi kan buai deuh ding si. Kan pa le zu in dinnak kong te hna khi thlak ding ah khin ka ruat lo. Ki khi cu personal ka isa ki vei bak hi va si cang. Na lahka zeizat na hmu, thlakata zeizat na hmu, inman zeizat na pek zeizat na khon hei ti bantuk mu. Kan plan vialte le kan chunmang vialte zong ti thial in theih duh a kan halmi bantuk si. Anmah pumpak ka isa a si. Zutama taktak zong cun va si le law zutama an si cun nangaizi zong an tuah kho lai lo. Rakap chung tu ahcun a ding zong cu tam nawn deuh a dingmi zong an um ko lai nain maw keimah ka ruahnak ah kan hruaitu pawl hi khati em em zong cun si lai ti ka zum lo. Ke anmah minung bak kan thlah hna maw cun khati Kan hruaitu pawl zu in din le din lo tinak hlattu in minung thlah khi a herh bak a ka cheu lo cu. Dawh le nai tindik nan ruat cia maw? Cucacun kei ka kalpi mi cu kanmah le kanmah hruaitu i thangchiat le miphun dang sin i zuar khi kaa tim bel lo. I humhak, i dirkanh, i dir'onh tu khi biapi deuh mi si. Kaamah vialte siseh cun um hneknawi le kan vun lut hna lai maw? I uh, naingai hi hi tulio hi ka thi a dai ngai. Zei ruang ah dah ka thi dai ti cun kan dothlennak hi ka tuak tikah CD pawl zong nih khin zeitik min ah khin anmah carai khin um i Hi ti ning in kan ṭhawng le kan kal peng kho men lai ti hrawnghrang khin um. CNAF lei nih le si yung khawh lo, an i si yung duh lonak zong cu tampi lai. Cunglei upa pawl rian an ṭuan khawh lo tik hi ti kan carei kan um dih tikah khin kannih pawl chimmi a karlak a mi fuatnak men kha a si ve hoi cu. Lei ngai khi a uak lo. Sihmanhsehlaw kan siaherhnak ah khan kan diriamhnak khan kan hei chim ko. Hi thawng in minung tampi zong nih an kan huat, a kan dawtu zong an ve ṭhiamṭhiam. Sihmanhsehlaw kan hmuhmi cu kan chim lai. Thil dik a kan ruahmi cu kan aupi lai. Kan palh sual si le kan palh kan i theih tik ka palh bak mah lio kha kan ti ve hau, pa kan si cun. Cucaah cun kan chim cangmi kong ah ṭavuan yu mu, ṭavuan khaan mu. Kan neihchih zong kha a hau. Cu ruang ahcun zeidah chim ka duh ticun a hramthawk tiin CB aa ti hna i Chin Brotherhood i ti riangmang mah unau kaltak in miphun dang a kommi CNDF, CNOCB pawl cu zeitik hmanh ah na ngai hi tama zong an si lo i mah pumpak ṭhanchonak men kawlmi an si. MDF Mara zong. Cucu kan theih cun za ko cu ta. CDF cu Kawlram chung i palek level an si cu palek sin. CNAF cu Chin ram chung i Chin Army Chin ralkap an si. Maca cun kan hnulei zong ka chim cang. Kawlram chungah zeiruang dah ralkap a ṭhawn tuk ti cun palek vialte ralkap he an i fonh. Micucu an i fonhnak a kong cu upade le law le phungphai lo in an i fonh i micu tuanbia cu ka chim bel cang vi tampi. Bia ngaimi nih cun. Cu ruangah Kawlram palek vialte cu ralkap kuttang an lut i ralkap an i fonh ruangah Kawl ralhrang he a hlei in an ṭhawnnak si. Le kelan lio ahcun ralkap zong an sual ahcun a tlai thongthla tu an si. Hlan lio an sining ten rak kal hna selaw palek hi mipi lei a ṭang ding an si. Palek hi mipi lei rak ṭang hna selaw ralhrang hi tuan tuk ah an thapi kan chak khawh hna hnga sihmanh selaw palek kha kawl ralhrang sinah 100% um caan ṭhawng. Atu zong ah CDF pohpoh pengtang CDF vialte khi 100% CNAF ming tangam hna selaw tampi in ṭhawng ko la. Cucu a fiang bakmi si. Hmailei ahcun a tuah zong kan tuah te la, cucu kan tuah khawh tik ahcun kan ṭhawn kha si te ko la. Kan tuah khawh ṭhan, kan tuah khawh hlan khi cu kan thazaang kha zakhat ah sawm thum lawng kan hman khawh lai. Sawm sarih kan hmang kho lai lo. Khakha kaa kip lo zongah tlangau in ka sawmnak zong ka chim ke ma te zong in cucu ka hmuh khawhmi si. Cucu thil, thil biatak maw a si caah kai cu ka kalpi peng ko la. Cucacun kanmah carei tein siidep pawl zong kan um. Acheu cu siidep chung i an thawngpang kan chim men khin an siang lo i keimah pumpak tu hna caah an ka kuat. Mah ti khan chim la na ca a ṭha lo hoi ti te hna mu. Kha bantuk khan zeidah a lang kho ti cun aw anmah group te mah carei te rianṭuan a duhmi an si ti kha a lang. Kanmah carei rian kan ṭuan lo ta. Chinram Chinpi Chinland Luatnak ca i kan duh a si cun mah carei le mah group in rianṭuan ding si lo. Khakha kan kaltak hnu lawlawng ah kan ṭhawng te lai. Cia donghnak le cawngia tlawmpal maw? Nicun kan biak in ngol hna lai. I Siseh ṭhap lei zong kan in mer pah hna lai i kan pu Trump cu teinak a hmuhmi hi a ropui ko. Makha nosung result pawl zong kha kan vun zoh ṭhan tik kheh zathum leng pi a kai. Senate zong ah khoika paoh ah khan ṭhit lutdaw, auh lutdaw, tamara zei paoh khan tei dih cia dihmi si zeihmanh chim hau lo. Kha thawng khan niu tete tawi tete in caṭial le ve kha kaa manh ve lo caah mu. A fiangmi cu hiti a si, kan pu Trump a vun kai bak in thil tampi aa thleng. Minung tampi an thinlung aa let. Cun daihnak zong a pe khotu ding si. Zeicah ti cun Trump hi sipuazi zong a thiam. Amah pumpak zong nu personality hrimhrim khi mi ralṭha, uh, ttih khemi, a chim ngammi, a rel ngammi, tuah ngammi a si caah cucu a sinak cu rampi zong nih an ttih caah hin vawleipi ca US ca a ṭha i stock zong a kai sipuazi ṭha thluahmah lai interest rate a ṭum lai stock zong a kai lai rian zong a tam lai cucu ruahchannak mu kha kong ah pehtlai a thiammi tampi zong nih an chimmi khan an theih i a fiangmi cu kan pu Trump a kai thawng in thil ningcang deuh a kal lai timi cu zakhat ah zakhat in a fiangmi si. Annih cu upadi kha fek tein a ṭia upadi sumuyin a kal i ningcang tein a palhmi kha palh ning tein dantat mah kutke in dir khawh kha aa hmaithlakmi a si. Sipuazi zong a thiammi a si caah sipuazi a kai lai. Mi ralṭha zong a si caah Biaknak ral, vulei ral, sipui ral mah pathum hi a phisit kho dingmi si. A hlei in atu ahhin biaknak ral hi biapi tuk. Muslim tampi hna zong a phunphun in Israel an buaihnawhnak kha siseh, vawleicung khuazakip influence tuah, luanmu tuah i anmah miphun nih uk aa timmi si. Hihi Kan theih lengmang lawng si loin a kal ning a reng tuk cangmi si vawleicung cheni ah. Kha vialte hi a phisin khotu ding zong in Donald Trump si a um chungte amah a chan chungte hin ruahchannak hnangam ngaingai si timi kha tlawmpal kan Pu Trump kong ah pehtlai in chim ka duh cu na donghnak bik mu. Voi ah naite kha certificate ka ngahmi te kha ka post i maka kha bantuk kha ka post bal lo zeiro dah ka post ti cun maka ka post mi kha zapi nih thei hna seh duh ve hna seh tiah ka post mi si. Nangmah cu Pathian le ka la duhmi Pathian duh taktakmi na si cun Vision School kha kai law cucun Pathian rian na ṭuan kho timi te kha a donghnak ah Good New chimh pah ka an duh. Kha ruang khan zapi nih an seun sang ma seun san a si ti kha ka duh caah ka rak phawt. Hi Laimi hi kan zumhnak hi dot thum dot lipi in um i dot khatnak cu normal pung hmaan i zumtu sawhsawh kha kan si. Dot hnihnak cu thlarau minung deuh kan ti lai mu. dotthumnak cu thlarau minung taktak kan ti lai i kha bantuk dot hnih dot thumnak pawl kha cu biatak tin zong ul cang pathian duh tukmi an si i pathian an theihnak lan duhnak kan umpi khawh lo caah thawngtha chim te hna kha duhmi an si kha bantuk thawngtha chim duhmi caah lam an nei lo laimi tampi cu cathiam lo le holh thiam lo kha kan tampi lengah kha bantuk alam khom lo reverend le doctor le boih lak lo cun chat chung zong pastor tuan khawh a si lo caah A cheu cu Khrihfa upa temtuin an hna ngam nain Khrihfa upa an ṭuan bu zongah a pa a tuk ve hna. Pathian dawtnak an theihmi kha Pathian rian ṭuan hrimhrim kha an duh tikah ṭuannak lam um lo atu ahcun USA in ahcun um lo. Cucacun cu bantukin Pathian a duh bak i Pathian rianṭuannak lam Kawl le hmuh a duhmi ca cun atu i ah ka lakmi certificate bantuk kha a hau. Ka kan na lak ahcun ah vawleicung khuazaram kip ah Pathian thawngṭha na chim kho. USA an ummi citizen na ngah ahcun citizen na ngah si cun ah Passport na siauh khawh. Cucacun makhakha na saih usa cun kai khawh si. Cucu lam pakhat te lawnglawng zapi nih mission ca Pathian a duh taktakmi Pathian rianṭuan duhmi na si cun lam pakhat te ummi si. Macah khan ka post mi si kha bantuk kha aa Phundang zongah a ruatmi zong men lai Pathian lei a si ko bu i lunglawmhnak ti ka post mi kha zapi hrimhrim nih mu hna seh thei hna seh ti ka duh. Pathian a duhmi nih makhakha Pathian rianṭuan khawhnak lam pakhat te lawnglawng um. Pastor a simi ca tu cun poi lo ah pastor cu certificate kha an ngai. Sihmanhsehlaw Atu hi Vision School i certificate ngahmi khi USA an ummi citizen na si passport na ngeih ahcun mission caan ah na duhnak ram thim in na kal ko. Israel, Palestine khoika paoh mahca khan a ṭha tukmi si. Hi micucu Vision School chung zongah cun ka hmuh khawhmi cu zeidah ka hmuh khawh ti cun Vision School i a kaimi pawl hi Harnak ruangah lungdongh ruangah kaimi silon Pathian a duh tuk i cucu Pathian duhnak aa umpi kholomi kha an si. Hi kha bantuk aa umpi kholomi nih Pathian rianṭuan khawhnak le mission ṭuan khawhnak khoika hmanh lam um lo. Khrihfabu i pa, uh, Khrihfa upa ṭuan cu Pathian rianṭuan ah khan hohmanh nih ruah khi si lo cu mu. A mi khaan deuh khi si cu mu. pumpek bak Pathian rian tuan duhmi caah cun kha bantuk vision school certificate kha a nung bakmi a si i kai khawh a si a duhmi an um sual a timi kha nang keimah kha cu pehtlaih awk kha ka si lo asinain nan duh taktak i pehtlaih awk nan theih hna lo ahcun ahodah pehtlaih ding si timi kha kan chimh te hna lai mah ti zong kha hawi le ca sharing tuak duh pa. Zeicah ti cun Laimi hi Pathian duhmi tampi kan um ti kha a lang. Mah ca khan ah siaherhnak he ka vun tuah pahmi si timi te kha vun chim ka duh kaa lawm. Ah, kan i tong ṭhan te hna lai. Siseh, mah le kan i tong ṭhan te hna lai. Thaizing zan, kip zan le kan i tong ṭhan te hna lai.